Chutia Walrus lama Titan tam tak an lo kal thu an hriat takah chuan Survey Corps te chuan awlsam taka luhtir bik tum loin Walrus lam pan chuan an tleh phei ta hum hum a. Khatia Titan rawn kal thu an hriat takah chuan hmun hrang hrangah an inthen darh kan ti tawh kha. Sasa chu amah chuan kalin a kal kawngah chuan Titan ke hniak chu a hmu ta tlat a. A hnu chuan khaw pakhat chu a va lut ve ta hlawl mai. Chu khua chu lo reh thupin mihring han biak mai tur pawh chu tumah chu hmu lo a. In pakhatah chuan nu pakhat hi Titan chuan a lo bei mek a, a sirah chuan a fanu ni ngei a rin theih hi a lo awm bawk a. A hlauh lutuk avang chuan engmah chu lo ti ngam lo chu niin Sasa chu rawn lutin chu Titan chu rawn chek deuh chawrh chawrh a. Mahse, awmzia chu awm viau lo. Chu Taitan lu che bun tum tak chuan na tak tak chuan a han chek leh a. Mahse, a hrei chu inchungah chuan a ti tang ta zawk daih a. Taitan beihna hmanrua a neih tak si lohah chuan nu pakhat hnenah chuan, Engmah tih theih ka nei lo ni, min ngaidam hram rawh, ti pah chuan naupang chu hruaiin in atang chuan a chhuahpui ta zawk a. Sakawr awmna lam chu panpui nghal vatin Sasa chu a buai phi li lutuk avang chuan A sakawr chu thla in a tlan ta daih a, a sakawr chu koh let tum in a kut chu ham ri tuar tuar mah se a sakawr chuan lo let reng reng a tum lo. Titan pawh chu muang changa in atang a rawn chhuak in Sasa te lam chu a rawn pan ve nghal a, Sasa chuan an sira thal chu la in naupang chu rang tak in a tlan chhiat pui nghal a. An tlan fe hnu pawh chuan chu Titan chuan a lo um ve zel a, Sasha chuan a lo um pha mai dawn tih a hriat avangin naupang chu tlan chhiat tirin amah chuan a lo hmachhawn a. Sasha chuan uluk tak chuan chu Titan chu a han tin a, chutah a thalmu chu thlahin Titan nghawng ah tak chuan a va fuh a, mahse awmzia chu awm viau lo. Chu Titan chu a kal dan pangngai chuan a hlo kal zel a, Sasa chu ko bangah chuan lawn rem te te in chu Titan chu han kap a, a bengah chuan kap fu thuak in a vawi hnih nan a thalmu chu han lawt leh a, uluk taka tin in chu Titan mi ta tak chuan a kap fu a, mahse a kal dan pangngai tho chuan chu Titan chu lo la kal Thalmu pakhat chiah nei tawhin chu Titan chu a han tin leh vang vang a, a mit chu chhingin uluk tak chuan thil chu ngaihtuah a. Chutah lo meng chhuakin a thal ngul chu peiin amah man tuma lo kal mek Titan mita tak chuan a thalmu chu vit lut ta zawk a. Chu Titan pawh chuan Sasa chu lo man bet ve nghal. Titan khabeah chuan nem chho vakin Titan kut atang chuan a tlan chhuak thei ta a. Hawi let tawh miah loin a hma lamah chuan chak takin a tlan a. Chutah sakawr thawm hi hriain dingin a han en a. Chutah le sakawr a chuang mi pakhat chuan, Sa sa tih chuan mak tak chuan a en a. Sa sa pawh chuan ngawi rengin mak ti tak chuan a en ve ta ringawt a. Ani hi tu dang ni loin Sa sa pa hi ni. Sasa pa chuan hmeichhe naupang in a thil hrilh zawng zawng te chu Sasa bulah chuan sawi in Taiten lak a hmeichhe naupang a chhan chhuah avang chuan in a fanu chu a chhuang zia te chu a hrilh a. Sasa pawh chu lawm hle in an zavai chuan hmun him lam chu an pan tlang a. Lehlamah ve thung chuan Reiner te chuan Connie chu tlan muang tur chuan an lo au ve mawlh mawlh a, khawi hmunah pawh Taiten an awm theih avang chuan Connie chuan khawchhung chu va thlengin tumah reng chu hmu lo, chu lai hmun leh in vel te chu a lo chhe nasa hle a. Mi tu emaw tal in awm em? Keimah Connie ka lo haw nia ti chung chuan ring tak chuan a han au a, mahse chhawntu reng chu nei lo. An khua chu a reh tlawk tlawk a. Connie chuan an in hre chhuak nghal vatin chu mi lam pan chuan a tlan ta nghal a. An in lam pana tlan phei lai chuan ka nu ka pa Sunny Marthan khawngaih takin lo him hram ang che u tih chuan a rilru chuan a tawngtai phei nghal mawlh mawlh a. An in kawt chu va thlengin mahse Titan pakhat chuan an in chu lo delh che vek. A hnuah Reiner chu lo thlengin chu Titan chu hlat tur chuan a rawn ti ve vat. An khua chu an dap chhuah vek pawh a, mihring nungdam tumah an hmuh tak si lo ah chuan Connie chuan a chhungte chu an thi vek a nih ringin rilru na tak chuan a tap ta nghal zawih zawih a. Reiner chuan a thiam ang ang chuan a hnem ve malh malh bawk. A hnuah mi dang chu lo thlengin hmeichhe pakhat chuan, Khua mite hi an thi vek lo mai thei asin, hmun him lam an pan pawh a ni thei a, hmun him lam pan tur a awm thu te chu hrilhin Connie pawh chu a ngaih pawh chu tlemin a tha ve deuh. Mahse an inchhiat dan te leh an sakawr te awm thap danah hi chuan Nungdam chuan tu mah chu an chhuah loh hmel. Chutia mihring nungdam reng reng an hmuh tak si lo ah chuan hmun dang chu an pan leh ta zawk a. Connie chu kal hma chiah chuan chu Titan chuan a lo au. Mak ti tak chuan chu Titan chu en vung vung a. Rainer chuan lo sawi harh zawt in, Connie, hma lam pan a ngai a nia hman hmawh rawh chu lo ti. Connie chuan, I lo hre ve em? Ka nu aw ang chiah a ni, tuna mi kha a tih. Rainer chuan, I ngaihtuahna kha in tihbuai tir reng lo teh, Sipai nih kha hma lam pan a tul hi enge khatia i awm buai vel a? I nu te chu a him alawm, helai hmunah hian a awm lo tih chuan a kalsan nghal. Connie pawh chu intipachang luiin, Ni e, Sipai ka ni, hma lam ka pan a ngai tih chuan chulai hmun chu a chhuahsan ve nghal a. Zanah pawh chuan chaw loin an kal zel a, A hmasa ber ami chuan, Taitente kha kan sirah hian an awm reng ang a, min lo bei thut mai ang a tih vel chuan ngaihtuahin a hlau khawp mai a. A hnu deuh lawkah meng phawk deuh zawkin an hma lamah chuan meichher keng chu an hmu ve ta mai. Mahse tu dang ni loin an thian te lek chu niin a thim em avang chuan kawng chu an lo bo ve tho a. A hnuah thla chu rawn engin kawng te pawh a hmuh theih tak ah chuan an hma zawn a kulh chhiat chu hmuh in chutah chuan riak tur chuan a inti tlu ta.